Mae Jada Fi 'di teithio'n bell heddi. Oh, oh, Ni 'di dod yr holl ffordd i gyd wely i Ysgol Gymraeg Gwen Llian. Ie, yeah, achos mae'r FAW ar daith special heddi yn teithio rownd yr ysgolion i ddathlu'r ffaith bod Cymru wedi cyrraedd yr Euros! Come on, Gino!
Come on! Ei, a fi wedi clywed bod y cwpan yma heddi. Be, ti fel i'r ysgol? Ti'n creid na ni gael ffordd e?
Ti'n meddwl? Fi mynd nawr, de. Go on, e, go off ni.
Arian yn ead yn yr ysgol, a tu ôl i ni, mae'r plant yn cael gweld y tlws. Mae'n rhaid fan eich fi eisiau cyffwrdd e. Ti'n mynd cael, Jed!
Fi mae dy Owain, uh, sy'n gweithio i'r FAW. A diolch am wneud y daith ma, fi'n siŵr mae fe'n rili bwysig. Beth yw'r nod i, i ti am wneud y daith ma? A dim pro, mae'n gret, mae, mae tîm yn ewod ni yn yr Euros tro gyntaf erioed yn, yeah. yn unrhyw finals. A ni jyst mae'n pob plant gros Gymru gwybod am y tournament a mae'r tlws da ni mae heddi, ni'n mynd â fe draws Cymru, so mae to, pob plentyn yng Nghymru allu cael ei ysbrydoli gan y tîm a gan y tournament hefyd. Ie, yeah, mae hwnna'n ffantastig.
Mae'n credu mae, mae hwnna yn ysbrydoli nhw. Mae'n ystod ôl i fi, fi eisiau, fi eisiau cyffwrdd e, fes hawl i fi cyffwrdd e? Um... Hoffai dweud ie, yeah, ond fi'n credu felly pobl yn ni weith a felly'n oes dŵr i ti. Da!
Mae cwbl o disgyblion o ddosbarth gwahanol yn dod mewn. A ti'n gwybod be? Fi'n ffansi gael chat bach dyn nhw. Ni fan hyn gyda rai o merched blwyddyn 3. Beth mae enw ti? Alexia.
Alexia?
Erin.
Erin. A Glesni. A Glesni.
Da i just dweud, maen nhw yma achos maen nhw'n licio siarad. Fel ti, Cadi.
Yna'n wir? O, oh, da iawn. Hei, farched, pa mor gyffroes i chi bod yr FAW yn dod i Ysgol Gymraeg Gwenllian? Really cyffroes. O, go on. Wow, pedwar. So, fi wedi cael gafel ar pil drod arbennig fan hyn, ond ni siarad mwy. Uh, Miss Moore, dyn mewn, Miss. Siwmai. Siwmai. So, beth, Beth, be, pam mae'r pêl yma mor special? Wel, o ran llais y plentyn, be sylfon ni fel ysgol, doedd y merched, doedd dim hyder dyn nhw o gwbl o ran chwarae pêl droed, doedd nhw ddim eisiau ran amseroedd chwarae. Felly, yeah. dath um, cwrs arbennig gyda Disney a UEFA wedi cyfuno dau gilydd. Wow. A felly ath um, staff o ysgolion cynradd i'r cwrs. Ni wedi cael sach o beli gyda nhw gwerth 400 pint. Waw! Felly mae hwnna nawr i ferched dan 8 a ni'n dechrau clybiau pel-droed dim ond i nhw. fel bod ni'n gallu codi'r hyder a gobeithio fydda nhw wedyn ni eisiau symud mlaen a cyfuno wedyn ni gyda y melodi gyda'r clybiau wedyn ni eraill yn y gymuned. Waw, arbennig, arbennig, hyfryd, diolch yn fawr. Ydych chi'n chwarae unrhyw bêl-droed o gwbl? Na. Ok, wel, os ydych chi yn chwarae pêl-droed, rhowch eich hunan yn y sefyllfa yma. Iech. Chi'n chwarae pêl-droed i Gymru, ok? Na re. A chi di sgorio

Ti sôn bach am reina? Ie, yeah, mae'r ma tîm yn ware yn Cyrdydd, nos yeah. Wener, prydwyd o Ebrill, a wedyn yn Abertawe a'r nos fawr trydydd o fe hefyn. Felly, gêm erbyn Denmark, gêm erbyn Eidal, doi prawf rili, really, rili really anodd, yeah. bydd lot o dorf yna'n cefnogi'r tîm cyn i'n mas i'r Swister wedyn ni. Dwi'n mol lan ar gyfer y cystadlaethau fe. Ni am gefnogi tîm Merched Cymru'r holl ffordd.
Wel, Jed, gathen ni ddim cyffwrdd y stws yn y diwedd. Na, ond gobeithio bydd tîm Pil Drod y menwod yn cael cyffwrdd hwn. Nawr te.
Nawr te. Na chi link. Ie, yeah, pob lwc i tîm merched Cymru yn yr Euros. Chi'n lleid hwn, farched. Come on, menwod, ond tan tro nesa,